Selamat bertemu baru ba channel ba ruai YouTube paling rare ba Sarawak. Dini agi enti ukai ba channel Panggau Libau. Nye begulai enggau admin sigat kita tu inya Tuan Raja Bujang Pegari. Nyadi ke sekali tu aku deka mai kitai ninga ke siti cherita tuai lama suba. Aku ngai anak meda tumu au cherita tu cherita hantu. Nye. Anang ke tak remban malam lagi ninga cerita tu. Lari ke ujan, tetemu ke lubang pendian. Lari ke sungkup, tetemu ga pendam. Nyadi kelia. Ba batang kepuas din bisi apai tuai siku ti benama Gindam. Nyadi gindam tu sekali ku umai au sida semenyanding anak sida sebini bini dak lalu bemalam balangka umai din enggau bini anak enta dei au nama dei laban ke pagi nya sida ke bejalai dei eh okoi datai be umai dei nyadi udah nya kira jam jam maya ngalih kira iya maya nya mata panas enta di nyudah um kati be nya manchar enda puchuk raras din ko kitai kira kira urung iya pukul sebelas ke nya meh sebelas pagi au. Maya nya, dunya udah bisi aman mimit munyi ku jaku kitai kemaya hari tu au. Nyu nyadai entu siga agi ke bendar nya tadi. Au nyadi bemalam meh sida gidam ba langkau dia. Nyau kira ke pagi siti pengudah penani ti indu dia gidam lalu nurun kai kin ngabas bubu ditan iya lemai kemari deh. Iya ngabas bubung tadi una ka meh pengaga ati iya wai meda bubung iya bulih amai utai ke laut nama utai dia ke di ikan bisi media gerama bisi undang bisi tekuyung bisi menya dia nya bisi magang deh utai ba dalam bubung nya tadi deh nyadi maya nya iya tepeda ke sida serumah iya nya sandai enggau peragi benung. Pulai ngabas umai seduai ari ulu umai ngindam nya mimit. Kenya ke nya tadi nyadi laban ke meda seduai ke seriak mansa dia ngindam tu lalu rau-rau uhh. Ngangau ke seduai iya, ngasuh seduai iya ngalu niki enda lama ke langkau dia sereta ngintu utai ke ulih bubu iya nya deh. Ba nama deh udah tembu ngintu utai ulih bubu dia bini iya sinak. Nya sinak nama bini gindam tu tadi. Dia bini sinak enggau bini enggau bini sandai ke benama Peragi tu tadi deh ke dibai Gindam Limpang enda lama niki Kelangkau kiya tadi enggau Bintu Kutai pan lalu belauh kiruh bepandu ke lauk macham utai nya dia tadi au. Nyadi anak Gindam terangam aja tau tuai ngipung tunu ikan palau enggau ikan semah kena ambih di empa lauk sida ke maya eh ke lemai kemari nya deh. Oh nyadi lauk entari udah dangan ke sina. Kira ke bisi ngelemi ku nya meh tude ikan tunu entari ke agi tinggal ke lauk sida tadi deh bemalam dia. Ginda mengau sandai sama ngirup tuak betabas ke tunu ikan. Nyadi benung seduai ke berandau same ngirup tuak. Betabas ikan tunu sereh nganti utai deh panduk bini seduai udah mansau magang deh lalu bekenang ke macam utai meh nya bekenang ke umai bekenang ke pengidup bekenang ke utai meh nyau dia deh gi endam enda mukai mukai nyu teringat ke bubu iya bisi siti da agi ke ba pendai din bedau deh abas iya pagi tadi laban iya ke nya ti rindang meda mayuh ikan ulih tadi lalu Katin menya lalu mai uh, sandai enggau peragi niki kelangkau nya mai bubu ke ba din ili nari nai ingat dabas iya dia ya tu tadi lalu madah ke sida ke belangkau dia deka limpang ngabas dulu betul-betul deh maya nya deh utai dipandu penyau ke udah mansau magang bini iya enggau bini sandai sigi nya udah kiruh berenah makai dia degindam. Madah, Anang goi dulu, ku iya laban iya ka nurun ngabas bubu dulu, ku iya tadi. Tang lebuh iya ke nurun kai kin bini iya re rauh ngangau ke iya ngasuh negu dulu asi enggau lauk ngai ke puni de. Eh, kapa dikiruh ke ngabas bubu nya Apai Tagu? Lauk ke ulih bubu ditu tadi pan enda baka iya meh mayuh iya. Ni boh dabas di bubu nya chukup melo kitai sebuat tengah hari tu. Pia ku turai sinak tu ke bejaku tadi madah ke laki iya tadi. Tagu ga nama anak duai ke tuai nya nyok apai tagu ga nama ne tadi deh. Dia gidam lalu nyaut eii nadai nya lama deh ngin bubu peda deh ngin peda deh pandai tu nya bubu nya. Pama lagi bisi nyanggut ikan bawan tu ke tuman agi pama meh bisi meh ke dibai peragi seduai sandai pulai ke rumah kin. Pia ketul Gida menyaut bini iya lalu angkat lalu nyau pansut ke tanyu kin lalu nyau nurun ke tanah kin ari bebebah nya tadi. Ai bini iya sinak ke benama Peragi enggau kaban iya sandai nyau rauh-rauh ngangau ke Gidam tu ngasuh nya tadi negu asi enggau lauk dulu baru tau eh baru ngabas kin pia ko reti jaku tadi. Nadai nadai dipeduli ke Gidam lalu ai. Nyin meh tabu-tabu ke bubu kin laban alai bubu ke diabas ngan tang semak, ko iya. Semina ba ai dia aja. Nemu kita tadi nama di udah ngabas bubu apa nama semua ari tang meh tan enda mukai-mukai. Lebuh ke benung kiruk-kiruk ngabas bubu ba ai dia deh. Tang nyin meh hari ujan nyala. Maya tengah hari raya labuh naya nyereta panas bisa. Nyadi, Gidam ke ngabas bubu ba lubuk tekuyung dia, tak nadai sekali iya ibuh kari ke benung ujan nyala nya tadi. Oh, nama deh abas meh bubu udah abas ikan lu tusuk iya magang-magang ba randau udah nya tadi. Iya perlu ngetanka bubu nya baru tembu ngabas bubu dia iya pan lalu mulai kediri ke langkau kin. Datai ba langkau lebuh maya gidam ke datai ba langkau deh ngemai utai ke dulih bubu iya. Dia enda bebah meh iya nya tadi. Nyau gesa gesa madah ke diri deka parai lalu ngali ke diri ba tengah langkau dia. Sida nganti penatai gidam ngabas bubu nya tadi endang ta sigi bedau makai magang nya laban ke sigi nganti gidam pulai ari tanah deh baka nya sida nya tadi. Au nama agi deh tak parai meh tudah gidam tu tadi nadai ninggal ke jaku ajar ngagai bini anak tudah iya tu tadi pegi taban ke hari dan jan taban ke bulan nye ngejang ke tunga bintang ke lelang meh semengat gidam tu tadi deh nyu semuti ngenatai kediri ngagai langkau ke iya nya tadi dia sandai ke kaban gidam tu tadi nyu temati ke utu meda utai bangat nyelai baka nya. Meda baka nya sandai ngasuh bini iya peragi enggau sina tu nguan bangkai ngidam dia dulu. Laban sandai ka bepadah ke rumah panjai kin dulu. Madah ka ngidam tu nyu udah mati deh lalu ngemai sida serumah ba uum ngubur ke tubuh ngidam tu. Au udah nya tadi nurun meh turah sandai ke tanah kin lalu nyau mulai kediri bedarat nengah tebing ai nyin. Kelawa ke rumah kin ka bepadah. Nyadi diatu kitai ngelengka ke sandai ke udah nurun padah ngagai rumah panjai kin au minta sah minta saup sida ke rumah panjai di nulung sah mati ngidam ke ba langkau dia. Diatu kitai nyau ngenang peragi enggau sina enggau anak ngidam seduai sina ke agi meruan tinggal ba langkau dia ngibun bangkai nia ngidam. Orang tenda mukai mukai udah ke bekau enti hari kali dinga hari nya ujan balat wai tengah hari raya buta enti hari dia seduai berasai nyenda nyamai ati meda utai nyelai ba Kenyah tadi udah agi ngidam tadi datai tanah lalu mati ari panyu ujan ngemala malam malam balat nya ooh lalu nemu ke mua hari nya petang ba luar din mba ke nengka ke hari jai enti hari. Bulu pegu ane nanya ke agi agi tau nyom aja niki kepala pala mesti sintung sama ku jaku benung seduai ke nyaga bangkai ning gidam ba langkau dek tadi deh ina mok sik nya tu nyabak amat tadi nyabak ke kati manya ke laki ku dah mati de dia enda mukai mukai tak lalu bisi orang nyapa tau ke ngangau deh baruh langkau din. Hoi! Pia ku orang nya. Tau tiki langkau seduai tu? Ka nya ke tanya orang nya tadi au. Nyadi langkau kita tu? Pia ku munyi tanya orang ari luar nyin langkau nyin tadi. Dia peragi lalu angkat nengok ari mua penyan. Dia iya meda tebaka gamal sandai enggau bala ke bukai bisi empat iku sida nya tadi. Au meda nya laki iya empu dia peragi lalu ngasuh laki iya niki mai bala ke bukai nya tadi deh. Niki meh pia ku peragi laban langkau uman sida tu besai deh dia deh bala ke datai nya tadi nyamai ngintu bangkai niang Gidam lalu ngangkat iya meri bangkai nya mani udah nya tadi lalu mai ke tengah bilik ngari iya baru. Maya sida ngintu bangkai niang Idam tadi dia peragi seduai sina nang sigi nadai munyi ari tadi mereti ku ulah sida nyenyau bisi nya nyelai deh peda seduai iya. Sida ke ngintu tubuh Idam nya tadi ku madah kita uai nyu bela nyium nyium tubuh Idam nyu meliur liur sida ke tadi ke meda tubuh Idam nya. Bisi ke sekeda enta di lalu nilat lengan enggau betis enggau pah gidam nyau baka ukoi ke lapar deka makai gaya sida nya tadi deka makai gidam nya tadi daripada seduai iya. Dia pun agi lalu nganu sida ke ngujung sida tu tadi nyau badu ke nya deh. Tang, pengelansik runding sida tu lalu nemu sereta jangka kutip ke nyelai nyadin tadi lalu iya ngerempung anak iya enggau iya bedapur din sereta ngangauka pegari ke dapur kin dia sida lalu narit jari pegari tadi eh peragi tadi laban ke meda ti nyelai ke nya deh dia sandai lalu ngangau ke seduai iya ngasuh meri ai tuak ngagai sida ke udah lelak ngintu pemati gidam nya tadi. Dia peragi enggau sinak lalu nyampur ipuh ba dalam ai tuak tadi ngicha ke orang nya mati deh ko sinak deh. Au udah peragi meri tuak ngagai bala sida dia lalu beguai ia lari tadi naban kanak sinak ke bukai belalai ba baruh rumah din deh. Nasib endar baka ke nemu nemu ke bala anak sinak tu nadai munyi sida belalai ba baruh langkau din tadi deh. Udah nya tadi sida iya tadi ke belangkau sina enggau peragi tu bela sama ngusut tubuh sida ti empu ngena daun bau kentut ngicha ke nadai bau tubuh mensia kena ulih sium bala antu nya legi pia ku iya. Maya nya sina bisi anak mit berumur dua taun ti bedau tinduk dema iya agi dema iya ngagai anak mit tadi. Aa kira enda lama udah nya dinga ngangau baru ka bala sida sandai ne tadi. Ngangau ke peragi ngasuh minta ai tuak nya baru deh tang peragi tengah nyaut laban ne meda utai nyelai ke nyadi ne tadi. Nyu nemu deh duai sina tu reti nya deh. Meda seduai ke nadai nyaut kangau dia seduai iya. Nyau ninga utai. Baka mensia ke makai utai ke dinga seduai iya tadi. Ninga orang netak seduai dia tadi. Nya meh sinak ne tadi nyuka nyerauh meda darah labuh baka ai ujan ari atas langkau tadi nya enda sida belalai baruh langkau laban sida sebuat ne tadi belalai ba baruh langkau nya alai sida nyau sama kena tinggang darah teritik ari atas nyin. Nya tadi nya dipera agi. Lalu belubur lubah iya nilik ari lubang geregal buluh tadi tu ba baruh rumah dia. Sekali iya nyau tepeda ke sida empat iku tadi. Tak benung makai tubuh gidam ke udah parai nya nya tadi nya. Peda iya sida ke ba atas tadi. Nyau netak penetak baka ngelampang tubuh babi sida bebagi ke tubuh gidam ke udah parai nya tadi. Iya meh benung sida ke bendar ramai belalai beberu rumah dia ngai ketemu bala antu bata langkau nya dia te. Dia meh enda mukai mukai anak sida nai kemit ke umur dua taun tadi tak lalu nyabak laban mua iya tadi bisi kena titik darah apai empu ari atas langkau nyin. Nya meh ngujungka bala antu batas nyentari nyu baus ah ninga bunyi anak mit nya nyawa. Nyu begau bala antu ri Entari ke di meda sida antu nya nyu begau atas din deh dia peragi enggau sina tu tadi. Tan enda bapa apai enda bini indai ngemai anak sina tu tadi lari kediri pulai ari langkau nya nuju rumah panjai kin tang enggau naka ulih menya tadi belanda sambil ke mai anak mit nya tadi. Anak sida entu nya majak ngagai sida sebuat laban nyu ninga munyi nyawa anak sina ke mit nya nyu mendar-mendar nya nyu rauh-rauh nya ga nyabak tadi bai belanda tu. Nyu kepuas sida ke belanda ngelari kediri tadi dia sida pelalu datai ba tanjung ai siti. Dia peragi enda mukai-mukai tak lalu terap ai tadi akai akai akai deka aku udah ga sigi teka berumban nyau teterap ga agi nyadi sida sina menyanak nadai peduli ke peragi ke terap nya lalu tabu tabu mun sida ngelari kediri ngidup ke seput diri empu peragi pe lalu manjung nyerau minta tulung sebarang sapa ke bisi ke ba dalam babas dia. Ke bisi ninga munyi nyawa panjung nya tadi iya ke terang tadi tu ai nya meh ko jaku nyau ka ulih dijingkau antu nya tadi nyau ka ulih dijingkau antu dak kaki sine tadi laban bekau iya ke deh terap tadi deh nyadi betul bendar ga maya nya bisi siko sida serumah ke benama kedi benung ngabas bubu iya enda jauh ari tanjung ai ke endur peragi ke terap nya tadi. Dihai ita ninga panjung nyawa peragi minta tulung minta sah sida iya. Au dia mekedi ninga orang minta tulung iya parlu beguai-guai ngeleka ke bubu tadi lalu nyau belanda nuju nyawa nya. Datai ba endur bunyi nyawa ke tadi dia ita meda peragi nyau terap nyau tetingkap enggau saban-saban minta tulung nyau rauh-rauh. Dia kedi meda utai datai ari belakang peragi nya. Ta antu rana rana wai deka nyapai kaki peragi nya idup kita. Dia kedi pan lalu belawa nuju peragi sambil deka nyintak nyabur kayau iya tadi sereta lalu kechit ngagai peragi lalu dipantap jari antu ke nyapai kaki peragi nya tadi. Nama agi deh jari antu tadi perlu putus nye meda ke nya kedi lalu naban ke jari antu nya lalu iya ngangkat ke peragi lalu mai peragi tu belanda pulai ke rumah kin nya meh ko cerita wai tak chapuh munyi tubuh bala mayuh utai ke datai ari ulu nyin deka ngagai seduai yen tadi sine enggau anak iya sigi udah lama datai rumah din. Sida gerumah din laban ke meda sina nyau gesah-gesah deh datai dia. Sida serumah pe lalu begau. Lalu nanya kebuah sina tu nyau nyabak-nyabak datai ba rumai ari datai ari rumai nyin deh. Sida serumah tadi pengudah ninga utai ke tusi ke sina dia sida serumah pe lalu begau. Sida ke indu enggau bala nembiak sama bela diasuh belalai magang ba dalam bilik. Nyadi sida ke laki sama bejaga ke rumah lalu nulung ke tanah kin. Sekeda entadi bela bagi tubuh bisi tinggal berumah lalu sekeda enggau ngesah ngagai langkau gidam kin. Sekumbang kedi enggau peragi kelari entadi dia ke dilalu malik ke belakang enda lama sambil leka belanda nya tadi deh laban iya tu tadi deh deka nemu nama utai ti nyau munyi chapuh nitih keseduai ari belakang nyin maka nya ke nya tadi au sekali ti kita ka nemu utai ke dipeda kedi ke belakang nyin nyu ngasuh tekenyit bendar meda sungkup. Di tepan antu tiga iku nitih ari belakang seduai iya. Nyadi antu ke dipantap ai Jarin tadi majak nya rerauh din madah ka Jarin empu pedis. Nadai enggau. Ngam bendar ga lebuh maya sida ke datai ba rantau jalai nya deh. Dia seduai lalu temu ka sida sandai ti amai-amai mensia nya tadi enggau bala ke bukai ti datai ngesah pemati ngidam nya tadi deh. Nama agi deh tak redak-redak meh peragi nusi nyerita utai ti nyadi ke ngasuh seduai kedi lari lalu nyau ngujung ke iya luput luput lalat laban kelalu lelak deh ngelari kediri empu hari antu tadi deh. Betul bendar maya nya bisi manang ketiban ti benama Uban Sedingan. ti nemu ngadu pengawa utai baka nya deh enggau sida sebuat ke nulung ngesah bangkai Neng Gidam tadi. Nyadi, manang uban tu, pengudah ninga jerita sina enggau peragi tadi, iya sigi udah lama ngadang diri laban ka betemu enggau sida antu nya. Laban iya endang sigi nemu ngadu ke utai ti nyelai bansa nya alai dia, iya lalu nganti penatai sungkup nya. Sida ke bukai dasuh manang uban tu belalai ba tisi babas dia dulu. A kira kenyau tengah lubuk ari ulu rantau nya sekali dinga utai ari ulu nyin. Nyau begelemang ai nyau baka dipangka ka nyitar utai ari ulu nyin. Babas nyau beserap ja bunyi ke pansa ribut. Dia manang uban lalu muka puchau, muka alau, muka sintau ngichak ka antu nya tau lemi, tau alah, tau takut deka semak manang uban ke iya. Dia benda mukai-mukai talung kechit melaki siku ke benama Tarang ari dalam babas endur sida belalai tadi deh. Nyadi Tarang tu endang sigi pugu Raja Berani empu ba menua sida iya dia. Aa tuai kayau nya tadi pan lalu berekak enggau antu nya dia tadi ngujung ka antu nya mih pecah pala nyau mih putus dua meh tubuh sida antu nya laban Tarang. Sida antu nya pan lalu nyau parai magang bangkai sida antu nya tadi pan lalu tepu sida sebuat ba dalam lungun ke dikena sida terebai nya tadi. Nyadi sentubung sida nya tadi pen lalu asuh manang uban ditumbak ke ba lubok deh magang magang. Aa udah nya tadi kitai pulai ngagi kedi baru. Pulai ngagi kedi tadi ke naban jari antu nya. Nyadi kenu ko jerita tuai kedi tu beberita mai iya pengudah iya bulih jari antu tu tadi laban disumpah antu ke empu jari ngasuh iya berani ari ke udah serta kedi tau berubat. Nya meh ko jerita semua mensia ti dikachau wan tu ambis perubat iya magang-magang ngujung ke yan tadi digelar orang aki manang bedindang seterang ngempang. Nya ba jerita tu ai iya tu meh manang ti pemadu iya bisa maya nya kelia laban jari antu ke disimpung nya tadi iya nya jari uchu sempulang gana ti dicuri antu mengga raya. Sebedau aki manang tu mati dia iya bepesan ngagai semua purih kita Iban enti kita deka ngaga pengawa nya kita negu dulu enggai ke ngereja ke utai bukai dulu baka kitai keka makai deh tang enda nyadi laban bisi utai dikerumban kitai dulu tau negu dulu kitai asi laban enggai ke puni ke nya kau nyingkau mimit alu suap ke mulut tau ke negu ngecal ke jari ba pinggai asi enggau lauk pen tau mega ke nya sereta tau mega negu ari kaban te udah dulu. Negu dulu ari kitai entari da. Enti nyema nyu ngilah lalu telupa negu kitai jampat besampi ba ketu. Daki ni ku kitai ngai ke puni. Elu ngeludah kitai nya tali ke tanah kia au anang ngeludah ngemau kaban ngai ke bukut kaban. Ba penemu tuai utai tu sigi amai kaban. Ba kampung puang utai tu mesti titih ke kitai. Amai pen kitai udah meh sembiang tang enti ba kampung puang sigi negu ba ketu kitai au laban. Aku kala meda bakih aku ke bebansa Melayu Sarawak empu nyau meliur bubur digasak ke bansa sida tu ba dalam kampung puang laban ke puni deka makai ikan tunu suba. Asin nasib jampat ditawar aki tuai rumah ke tibas nyau. Nya meh anang macam macam ba kampung puang au kai kuat ni pen agama kitai alah meh pemisa iya enti kitai masuk ke dunya sida iya. Nyadi bala semua, chukup asai ka aku bekenang ke bekunsi ke cherita tu enggau kita semua neh. Nyadi tu suba penti aki ni kitai enti kitai ka makai utai enda nyadi bisi pengua bukai tu negu dulu pia kau anang gi suba diatu pan agi meh paba ke aku kitai agi ngena utai tu neh ba sebelah bandar tu nyadi pesan aku nya tadi wai sebedau ngereja pengawa negu dulu au enti enda sempat negu biar kitai nyebut aki ini ku kitai au nya ja kenang kitai ke ba video sekali tu umbah asai asai ke aku nyu panjai nyu ka setengah jam tu aku tusi kitai cerita. Nyadi betemu baru kitai ba video deka datai la anak ninga support channel tu siga semap selalu ari aku Hujan Pegari bye bye.